A mi xeweta hinkwenu suka ndhawini ta ku hambanahambana vito ra mina ka ha ri mina Rich Mathebula so ka siku ra namuntlha ni la ku analyser album ya Prince Rhangani i khale ni tshembisile ku ni ta yi analyser but a ni nga kumi chance xiswona mara ka siku ra namuntlha ni ze ni kuma chance ni yingisela kahle hi vurhon'wani. for ni kombela loko ni nga se sungula ku subscribe ni nga se sungula ku ku analyser this album loko ku ri a mi se subscribe ni ta kombela hi ku titsongahata lokukulu mi subscribe ka this channel ku yi kula yi fana na tin'wana so ni ta vula swa kahle na na leswi nga riki kahle. na leswi ni twa ku nga ku rhanga ni fane ni improv-a ka swona album leyi ya le mpfumawulo ya Limpopo so swi leswi mavonelo ya mina swin'wana la ma nga fani na ma n'wina mara hi leswi me ni yi vonisaka swona album leyiwani a ni tivi n'wina mi yi vonisa ku yini. so mara xo sungula lexi ni lavaka ku xi point out ka album leyiwani ya Prince Rhangani ku na tinsimu tin'wani yo fana na liya lavo xexa ka chillers ku ya hi mina ti-instrument letiya ti baku laha ta fana ti nga ti lo cinciwa laha na lahaya but it's the same beat ene swi fana na risimu rin'wani.

Loko u chaya risimu rin'wana ka tinsimu letiya mo yimbelela marito ya risimu leri n'wana mi ta swi twa ma fika ma fita kahle ngopfu or ku nga ku cinciwa xipidi ku ngeteriwa nyana ti-instruments but ku ya hi mina swa fana so lexi ni nga xi kuma hi va Zaa rhangi i ku va Zaa rhangi i nga ri va swi tika ka ka same style ka machayelo yo fana from album to album. that's why mi kuma ta ku ti-album ta rhangi ti fika ti xota that thing lexi endlaku ti fika ti va wow so mara production wise ti tlangiwe kahle ti-instrument ti mix-iwe kahle everything sound yi kahle. Mara loko vo improve ka sweswo ni pfumela ku rhangi luwa wa malembe ndzhaku wa Zing na Zong a nga vuya a tlangisa leswi hi n'wi tivisaka xiswona so hi leswi ni nga swi vulaku hi music wa rhangi wu xota that thing mara wu le kule ngopfu ko lava ku va. tirhisa switayele swin'wani somehow va cinca machayele va kuma na munhu un'wani loyi a nga ta fika a endla ku music wa vona wu tika remember ka music wa Benny Mayengani a ku ri na nkulukumba wun'wani va ku Khasi Sarila swi leswi a fika a swi. chela chela ka music wa Ben Mayengani a endla ku music wa Ben Mayengani wu fika wu va wow se ni pfumela ku na rhangile ku yo kuma munhu waloye la nga ta fika a endla sweswo yi nga vuya ka xitandati lexi hi tivaka yi ri ka xona se va ra rhangi se xin'wani um ni nga xi vulaku ku na tinsimu tin'wani ku na risimu rin'we leri ni twaku ri ri hit ka album leyiwani risimu leriya ra petap. Peta se hi ti risimu leriya ra ni bela swinene ta ti Sirhangani that I know i Rhangani wa ti-hit le ni n'wi twaka ka that risimu na voice liya xisati xi kwaku yi nghenelela yi fika yi complimenter mayimbelelo ya Prince Rhangani swinene that song without any doubt that is a hit and then ku va na tinsimu timbirhi leti ni twaku nga ri. na tona ti la ku tshunela ka hit ka this album ya mpfumawulo wa Limpopo risimu rin'wana leri ni twaka nga ku a ri la ta va hit mara ri ko ri nga ri ki hit i risimu leri ra title of the album leri ra mpfumawulo wa Limpopo risimu leriya a ri la ta va hit ri chayiwe kahle swinene and then na risimu leriya ra tlanga piano na rona a ri la ku tshunela ku va ri ri hit se tinsimu tin'wani leti ni lavaka ku vulavula hi tona loko ni nga se fika makumu leti ni twaku ti yingiseleka leti ni twaku ti ri kahle ti nga ri ku bad ti ri kahle i risimu leriya ra China mhani i risimu rin'wana ra ri kahle ri chayiwe kahle ra yingiseleka na risimu leriya Jesus is number one. voice liya ya nkulukumba luwa wa Khanyathi ni twa yi fika yi compliment-a kahle ngopfu ni twa a tisa that thing ka music wa wa rhangana nkulukumba luya and then na risimu leriya ra Xikwembu leriya ra Ndlozi a ri etleli ra yingiseleka swinene se hi leswi mina ni nga swi vulavulaka mina ni swi vonisa sweswo. a ni tivi n'wina mi swi vonisa ku yini mina ni to tala mara hi leswi loko ni yi hlahla album leyiwani ni yi yingisela kahle hi vurhon'wani hi leswi ni vonaku yi ni tiselaku swona se ni khensa ngopfu loko ku ri mi ni wacha ka Facebook ni ta kombela mi like that channel kumbe mi like that page leyi mi ni wachaka ka yona and then kumbe mi yi follower one of the two. endlani xin'we ni nga tsaka ngopfu loko mi endla hi ndlela yo fana na yaleyo ni ri hosi a yi mi katekiseni ku seka etindhawini ta ku hambanahambana laha mi ni vukela kona until next time inkomu